Lo cio hna maw? Cawnnak hleithum kan thawk hna lai. Atu cu muici colour timi le minung ṭhirual i auh ning le rualchan auh ning ah kan cawng hna lai. Pakhatnak ah muici auh ning. Mirang ca khi cu a kam tete i a kulh tete ka ṭialmi khi ka rinh hna lai. A sen, senduk, seneu, arang, arang timi te khi va tein ka vun langhtermi a si. A nak, a eng, a hring,

Muici ti zong ti a si. Ngun, sui, theithu, muici, meiṭil muici, muici phunphun aa cawhmi khi a ṭial tiah ti a si. A muici cu mah vial sisehlaw aa pahnihnak ah ṭhirual auh ning a chuakka aa naute khi bawhte naute tiah ti a si. Cun tlawmpal an vun upat deuh khin kum hleihnih tang hrawng khi tiang khi ngakchia tiah ti a si i kum hleihnih in a cunglei deuh khi tleirawl a ngaknu dengmi a tlangval dengmi khi tleirawl tiah kan ti mirang nih cun kum hleihnih in kum hleikua tiang khi ṭhin ṭhin eicer an ti hna nain kannih cu kum hlei nga kum hlei ruk an si khin cun ngaknu tlangval tiah ti an si cang ko. I sihmanhsehlaw ah tleirawl timi cu a ngaknu dengmangmi, a tlangval dengmangmi a vun i hrawtmi khi tleirawl tiah kan ti. A vun ngaknu, a vun tlangvalmi khi kum va le Nupi an ngeih hlan tiang, va an ngeih hlan tiang, nupi an ṭhit hlan tiang paohpaoh cu ngaknu tlangval tiah auh a si. Cun nupi an vun ṭhit, va an vun ngeih sinin nutung, patung tiah auh a si cang. Tial tik tuah khin ah pi a nih pu a nih tiah a hmai ah khan ah min te kha bunh piak an si. Tahchunhnak ah ah pi muidawh pu ruangtha ti bantuk hin an min hmai ah khin pi le pu khi vun bunh piak an si. Cun ah fa

grandma timi pawl khi a si. Tu le pi le pu. Cun tu le nih fa an vun ngeih ṭhan ahcun tuchin ti a si. Tuchin nih fa le vun ngeih ṭhan rih a si ahcun fapar tiah auh a si. Tuchin fapar tiah auh a si i cu tuchin le fapar a ngei cangmi cu uh, pitar, putar, ka pitar, ka putar tiah khin ka pi, ka pu tiah auh ṭhiamṭhiam laimi nih cun a si ko. I pitar, putar tiah ti a si. Cun uh, u le nau chuak tikhat pa le pa, nu le nu cu Mahnak in upa deuhmi cu ka u tiah auh a si i mahnak in a ngakchia deuhmi cu ka nau tiah auh a si. Cun ta le far, chuak tikhat, nu nih pa. cu ka ṭa tiah auh a si i pa nih nu cu ka far tiah auh a si. Ka ṭa ka far ti i auh hi a sunglawi ngaingai mi a si. Cun pi le pu a cunglei i pi le pu timi he khan aa lo lo. Atu cu atu i pi le pu timi hi cu nu le i a A ṭa le cu ka nu i a ṭa cu ka pu tiah auh a si i cu pu le i a nupi le cu ka pi tiah auh an si ve. A cunglei i pitar putar deuh tu le i pu ti le timi auhmi kha he khan auh ning cu a khat nate in hihi a sullam aa dang deuhmi a si. Ka nu i A ṭale kha ka pule tiah ti dih i si. Cu pule i an fale vialte zong kha ka pu tiah auh, auh khawh dih an si. Cun ni le tang hi pale i an fale kha ka ni tiah auh a si. Cu ni lei a vale cu Katang tiah auh an si. Ni le vah timi kha uh, cu ni le nih cun ka nu uh, ka pa i a far le nih khan ka ni le nih khan ka, ka pa i a fale kan mah ti bantuk kha ka vah an kan ti. Ka vah vi ah i chivah ka vah tiah an kan ti. Cun Nurul unau, pa le unau timi ahhin ah an nu le unau a simi hna i an fale rual cu Nurul unau tiah ti a si i pa le unau a simi hna i an fale cu pa le unau tiah auh an si. Chungkhat hlat unau tiah zong auh khawh a si. Cun pu le unau le pi le unau hna i hna cu chungkhat si loin chung hnih hlat unau Tiah ti an si kawl holh in Hnawangwe timi khi a si. Chung hnih hlat unau tiah ti a si. Cun rualchan cingla a si lomi mising pa le ṭhi an si ahcun ka pa a nih pa, nu le ṭhi an si ahcun ka nu a nih nu tiah aa dawtnak le upatnak in auh a si. Cun pitar putar tu cu ka pi ka pu tiah khan ho paoh kha aa auh an si dih ko. Mahalaimi kan i dawtnak a langhnak chinchin cu a si cun mah le ṭhirual cu a ho paoh ah i dawtnak in ah ka u, ka nau, ka ṭa, ka far tiah khan auh khawh dih a si ṭhiamṭhiam ko. Cun maw le kawi ah Ngaknu pakhat nih va a ngeih tikah a dawt bikmi a hawile cu maw ah tlaih an si i cu ve bantuk cun tlangval pakhat zong nih nupi a ṭhit tikah a dawt bikmi a hawile kha kawi ah aa tlaih ve hna. Cuti an i tlaihmi hna cu thih hlan lo kawi, kawifa, maw fa tiah ti an si i u le nau chuak ṭikhat bantuk tein an i zohkhenh. Ah, pakhat le pakhat an i daw hna, ah, an i tlaihchan hna. Ah, khakha Laimi kan nunphung dawh a si tiah atu hi mah vial cu sau nawn tein kan vun langhter a si. Mah vial cu si seh, hmailei ah kan i tong ṭhan te hna lai, tampi lunglawmhnak ka ngei.